Helo bawb a chroeso nôl i Taro gyda ni, a wel heddi fi'n mynd i wneud darlleniad yr wythnos sy'n dechre y pumed o Ionawr 2026. A ni'n mynd i edrych ar egni'r wythnos, ni'n mynd i edrych ar sialens yr wythnos, a ni'n mynd i gael gair bach wrth ysbryd i orffen y darlleniad. Egni'r wythnos, plîs. Egni'r wythnos. Ok, a egni'r wythnos yw'r wyth o bentacle. Nawr, mae'r wyth o bentacle yn siarad am maestroli rhywbeth. So, chi wedi dysgu beth oedd angen chi ddysgu, chi wedi dechrau adeiladu ar hwnna, a nawr chi wedi maestroli pethau. So, gallai fod hwn eich swydd, felly bod chi wedi maestroli'ch swydd, felly bod chi wedi maestroli'ch perthynas, uh, felly bod chi wedi maestroli'ch iechyd, okay? chi wedi dod yn iach. Um, chi yn egni maestroli rhywbeth, so felly byddwch chi'n dysgu fwy am rhywbeth, um, rhywbeth i wneud â'ch swydd neu busnes, felly byddwch chi yn teimlo fel fi'n gwybod popeth nawr am hwn, felly, felly dechreuau dysgu fe i bobl arall, ok? So dyna egni'r wythnos. Mae stroli rhywbeth. Ok, diolch ysbryd. Gem ni nawr sialens yr wythnos. Beth yw sialens yr wythnos, please ysbryd? A sialens yr wythnos yw'r wyth o gleddyf. Wyth arall, dau wyth gyda chi fan hyn. Nawr, mae'r wyth o gleddyf yn siarad am cadw'ch hunan nôl. Um, beth maen nhw'n gweud yn Saesneg yw self-restriction. Okay? So chi'n rhoi pethau rownd i chi i stopo chi wneud rhywbeth. Okay? A smo chi'n gweld yn glir, os, os ych chi'n sylwi mynd hyn, mae'r fenyw yma, Mae mwgwd ar, ar ei phen i, okay. Os mae, os mae gallu gweld. So mae angen i chi nawr wythnos yma, dyma'r sialens chi, yw tynnu'r mwgwd na bant, okay. A dechrau gweld pethau'n glir. A falle symud miwn i egni sydd fwy clir i chi bod chi'n gallu gweld fan hyn, ok? So dyna'r challenge yr wythnos. Mae angen i chi weld pethau mwy clir wythnos yma, a mae eisiau chi stopo dodi um, twm pathau mewn ffordd y hunan. Chi'n gwybod beth fi? Pidwch rwystro hunan fan hyn, ok? Pidwch rwystro hunan. Tynnwch y mwgwd yn bant a gwe- drychwch ar bethe o feddylrwyd c- clir, oce? Dyna'r neges fan hyn yn eich sialens chi wythnos 'ma. Diolch Ysbryd. Nawr Ysbryd, beth yw dy gair o gyngor di neu y neges fach wrtho ti, plîs, am yr wythnos y pumed o Ionawr, plîs Ysbryd. Ok, a beth sydd gyda ni yw gwas y pentacle. Na mae gwas o bentacle gallu dod â newyddion mewn i chi am rhywbeth i wneud ag arian. Okay? Gallu hefyd ddod um, a newyddion mewn ni chi am ffordd newydd o wneud arian, cyfle newydd felly. Oce, okay, so mae'r gwas y pentecle yma yn egni ifanc, oce? Okay? So gallai fod rwy'n ag egni ifanc neu rwy'n ifanc ddod mewn i'ch bywyd chi wythnos yma, neu mae, mae ysbryd yn gweithio chi, drychwch mas am y person hyn, felly bydd yn dod â cyfle ariannol i chi wythnos yma. Okay? cyfle newydd i wneud arian neu ffordd newydd o wneud arian. So edrychwch mas am y person yma wythnos yma. Dyna'r neges o gair o gyngor wrth ysbryd, oce? Okay? So drychwch mas am y person yma wythnos yma wedyn i wrthoch chi. Oce? Okay? Right, beth fi'n mynd i wneud nawr? Fi'n mynd i eglurhau'r cerdiau fel bod ni'n cael neges mwy cyflawn. Ysbryd, gallwn ni please um, gael mwy o glirdeb ar yr wyth o bentacle, please. Beth maen nhw'n maestroli. Yn grŵp lyflu ni fan hyn ar YouTube. O, mae hwnna wedi troi, troi drosodd. A beth sydd gyda ni yw'r Hierophant. Yn yr... Waw, mae hwn yn gerdyn addas iawn i fynd yr wyth o Bentecle, oce. So mae'r Hierophant me yn faestr o rhywbeth, mae fe'n maestroli rhywbeth, a mae hwnna'n addas iawn gyda'r wyth o Bentecle fan hyn, oce. So mae fe gallu bod yn athro neu fentor, oce. So falle bod rwy'n mynd i ddod mewn i'ch bywyd chi wythnos me, rwy Hierophant, oce, rwy athro, i helpu chi faistroli rhywbeth. Okay, falle bod angen help arnoch chi i faistroli rhywbeth. Falle bod chi'n gwybod 90 y cant o rhywbeth, okay? ond mae eisiau help arnoch chi am a deg y cant. Smoch chi quite yn siŵr o. Wel, wythnos yma, felly daw rhywun mewn gall helpu chi gyda hwnna. Gallai fe fod rhywun yn y gwaith gyda chi, okay? yn y mewn i, i ddysgu chi fel sydd ddefnyddio meddalwedd newydd. Okay, gallu fe fod yn rhywbeth fel la. So wedyn ni byddwch chi'n maestroli ta beth yw'r dasg, achos bod y person hyn wedi dod mewn i helpu chi. So gallai fe fod rhywbeth fel la. Mae rhai o'r ffant hefyd gallu siarad am aros tu fewn reole. Okay? Mae rhai o'r ffant yn hoffi reole. So gallai fe fod bod chi'n dysgu reole newydd am rhywbeth he hefyd wythnos yma. Okay? So dyna egni'r wythnos. Dysgu, felly byddwch chi'n fentor ar rwy'n. Felly byddwch chi'n dysgu rwy'n i'n neud rhywbeth, oce? Okay? So mae'r posibiliadau nawr, mae, mae wythnos yma yn siarad am meistroli rhywbeth a dysgu rhywbeth wedyn ni i ran fwyaf ni, neu felly bod yn athro ar rywun i helpu nhw feistroli wythnos yma, oce? Okay? Beth bynnag yw hwnna. Oce, okay, diolch ysbryd. Gewn ni nawr, please, eglurhad ar yr wyth o gleddyf. beth yw'r rwystr. Oce, okay, a mae gyda chi'r cerdyn y byd fan hyn. Na mae'r byd yn siarad am dod a penod o'ch bywyd i ben, oce? Okay? So mae fe'n cau pennod o'ch bywyd chi er mwyn bod pennod newydd yn gallu agor. Okay? So fi'n credu bod rhaid chi dynnu bant y mwgwd yma wythnos yma i weld pethau'n glir a pethau sydd falle di dod i ben yn eich bywyd chi. Dyna'ch sialens chi wythnos yma, okay? i weld na, i weld na'n glir. So beth bynnag i chi wedi bod yn falle pendromi drosto neu trial gweld y, y gore ynddo, oce. Okay. Wthnos yma, mae rhaid chi dynnu'r mwgwd yn y bant a gweld popeth yn glir. Oce. Okay. Achos wedyn, mae'r penod gallu dod i ben gyda ty beth yw hwn, a wedyn gallwch chi dechrau penod newydd. Oce, okay, sy'n mynd i fod yn bositif iawn i chi. Mae ysbryd moyn fi weid na, chi. Fel bod chi'n gwybod, mae'n fod yn benod Positif iawn, oce. Okay. Diolch ysbryd. Nawr ten, gewn ni plis ysbryd eglurhad ar gwas y pentyglau yma. Beth yw'r gair o gyngor un? Gwas y pentyglau. Beth yw hwn sy'n dod mewn? O, a beth sy'n gyda ni? Yw'r dyn sy'n hongian, ond mae fe rhwng ffordd wyth. Oce. Os bydd e'r dyn sy'n hongian fel hyn, bydden ni'n gweud bod chi mewn tyn bach o limbo ar y foment, byddech chi ddim yn siŵr o le sy'n fynd nesa, felly bod angen edrych ar bethau o wahanol perspektif, oce? Ond, gan bod e'r rhwng fel, fel yma, wedyn ni, bod chi'n gweld yn glir nawr. Okay? Gair o gyngor eto fan hyn yw i weld yn glir, a mae'r hael tu ôl i benne fan hyn, os chi'n sylwi. A mae hwnna'n dod y clyrdeb i ni. Okay? So'r gair o gyngor fan hyn wrth ysbryd eto yw mae eisiau chi gael clyrdeb wythnos yma ar rhywbeth, rwy fater neu am rwy berson neu am rwy swydd neu beth bynnag yw e, okay. Um, ond chi'n gweld yn glir nawr, nag chi mewn limbo ragor, chi'n neud penderfyniad am rhywbeth a achos bod chi nawr gallu gweld yn glir. A bod hwn yn dod lan dy gwas y pentaclau, bydden ni'n gweud fan hyn, os oes rwy'n yn dod mewn i'ch bywyd chi wythnos yma, Sydd falle yn dod â cyfle ariannol i chi, neu rwy'n ifanc yn dod mewn â syniad newydd i chi neu um, newyddion am rhywbeth wythnos yma, bydd e'n helpu chi weld pethau yn glirach a byddwch chi ddim yn teimlo mewn limbo ragor, okay? byddwch chi'n gwybod y ffordd sydd angen i chi fynd wythnos yma. OK. Diolch Ysbryd. Nawr den, gadewch ni edrych ar hwn um, os bydde fe yn darlleniad arian, os i chi, os taw arian sy'n ar eich meddwl chi, wedyn ni wythnos yma, chi mae stroli rhywbeth i wneud â'ch arian, a mae rhywun yn mynd i helpu chi i wneud yna. Falle bod chi yn meddwl rhoi arian mewn i rwy brosiect neu rhywbeth, a mae rhywun yn helpu Bydd dangos i chi fel sy'n neud hyn, ok? A daw, daw o fwy o arian wrth neud na e wedyn. A wedyn ni, mae rhaid chi ddechrau gweld pethau'n glir. So felly bod chi mewn rhywun sefyllfa gyda'ch arian fan hyn sydd angen dod i ben, ok? Felly bod chi wedi bod yn rhoi arian mewn i rhywbeth um, am spel a smo fe di dod a dim nôl i chi, ok? Um, chi wedi rhoi arian mewn i... Um, prosiect neu rhywbeth, neu felly bod chi wedi um, investo'ch arian mewn i rhywbeth, oce? Okay? A smo fe'n dod â dim byd nôl i chi, rili. Really. So mae'n amser nawr i, i ddod â hwn i ben. So yna challenge chi wythnos yma yw trio gweld yn glir beth sy'n digwydd gyda'ch arian chi a gweld felly le allwch chi fod yn ei fwy arian, felly allwch chi fod yn edrych ar right, beth lle dorri nôl fel bod fi lle neu fwy arian i wneud hwn, neu rhywbeth fel la. So mae ma, ma angen mach o um, gydbwysedd wedyn ni wythnos mae i wneud â'ch arian chi, oce? Okay? A wedyn ni, mae'r ma cyfle newydd hyn yn dod mewn i chi wneud arian, a byddwch chi'n gwybod yn syth Ok, achos mae'r um, dyn yn hongian, dyn ni room for fydd. Byddwch chi'n gwybod yn sydd, o, dyma'r cyfle fi mae'n mynd am. Okay? A mae fe'n mynd i roi egni ifanc i chi. Mae'n mynd i fod yn rhywbeth cyffroes i chi, okay? i roi eich arian chi mewn i hwnna, neu wneud arian mewn ffordd newydd wythnos yma. Okay? Os ni'n edrych ar hwn fel gyrfa neu busnes, wedyn i chi di maestroli'ch busnes, neu chi'n mynd i wythnos yma, chi'n mynd i dimlo erbyn diwedd yr wythnos, o, fi'n gwybod gwmwys beth fi'n neud nawr, uh, fi di maestroli'r sgiliau sy'n eisiau fi wneud hwn, a fi'n mynd i gallu symud mlaen ar yn bositif. A wedyn, yn y canol fan hyn fel sialens, mae angen chi weld yn glir, ok, a, a stop o rwystro'ch hunan fan hyn i wneud eich busnes neu'r neu, neu gyrfa, ok? Achos mae beth i chi wedi bod yn wneud, neu'r ffordd i chi wedi bod yn wneud swydd, neu, neu eich gyrfa, neu uh, busnes, angen dod i ben nawr. Mae'r penod na'n cael a mae penod newydd yn dechrau. A wedyn i fan hyn, gallech chi fod yn cael swydd newydd, a byddwch chi'n gwybod yn glir roi mangen fi fynd am y swydd na. Neu chi'n penderfynu, ti'n bod beth fi'n mynd i fynd cant y cant mewn yr i wneud busnes yn hunan. A mae'r penderfyniad na'n dod i chi wythnos yma. Okay? Byddwch chi byddwch chi'n gwybod yn glir. Mae rhaid bod chi'n tynnu'r mwgwd bant a gweld yn glir le sydd angen i chi fynd a beth, beth i chi moyn wneud, pido rwystro'ch hunan fel bod chi chi symud mlaen i wneud y busnes yma, neu i wneud y garfa newydd yma, neu'r swydd newydd yma. Ti'n beth sy'n dod mewn i chi gyda gwas y pentaclef yna. Okay? Os ych chi'n edrych ar hwn fel cariad, wedyn ni chi di maestroli beth i chi moyn, felly bod chi'n deall eich hunan mach yn fwy nawr, mewn perthnasau, oce? Okay? A mae ma dal cwpl o bethau gyda chi ddysgu, oce? Okay? Ond chi yn y maestroli nawr, chi wedi dod i wybod roi beth chi moyn mas o berthynas, uh, beth i chi allu roi mewn perthynas, beth i chi'n fodlon cymryd mewn perthynas. Okay? Y fath na o egni mynd un wythnos yma. Pyn efo chi'n edrych am berthynas newydd neu bod chi mewn perthynas ar y foment, fi'n credu bod chi'n gwybod beth i chi moyn nawr. a chi'n gwybod um, beth ych chi moyn o, o, hyn, o hyn ymlaen mewn perthynas. Mae'n rhaid i chi stop o rwystro'ch hunan um, mewn perthynas. Uh, Pynne bod rhai o'ch chi'n dod â perthynas i ben wythnos yma, neu falle bod chi'n gorffen y ffordd i chi'n troi lan mewn perthynas, os ych chi mewn perthynas wythnos yma, oce? Okay? So, felly bod chi'n newid y ffordd chi'n troi lan yn y berthynas, mae fi'n teimlo yna. A os oes rai chi'n edrych am berthynas newydd, just... Mae angen chi weld yn glir beth i chi beth i chi moyn mas o'r berthynas mae, oce? Okay? A mae, mae cilch newydd yn dechrau mynd, mae, mae penod newydd yn dechrau gyda chi fan hyn. So mae hwnna'n, os ych chi wedi cwrdd â rwy'n newydd yn ddiweddar, mae hwnna'n gweithio fi. Wrach, chi'n mynd i ddechrau, chi'n mynd i adael fel oedd pethau o'r blaen ar ôl, okay? a chi'n mynd i symud mlaen ar mynd i penod newydd gyda Cerdyn y Byd. Fi hefyd yn gweld Cerdyn y Byd fel y Cerdyn Mae'ch byd gyda chi o'ch blaen, okay? So gallwch chi... Mae ma fe'n rhoi neges i fi sy'n gweud mae unrhyw beth yn bosib, okay? Mae'r byd ych chi'n eich dwylo. Okay? So fi'n rili really teimlo yna os yw hwn i'n neud y cariad i chi wythnos yma. A wedyn gallai fod rwy'n fel gwas y breglen dod mewn i'ch bywyd chi, oce? Okay? Gallen nhw fod yn berson sy'n ifanc i calon, os nad ydyn nhw mewn corff. Gallen nhw fod yn berson sy'n um, joio dechrau pethau newydd, wneud arian mewn ffyrdd felly newydd nag i chi mor gyfarwydd â. A chi'n mynd i weld yn glir a chi'n meddwl, oi, mae'r person yma, mynd i fod yn dda i fi, mae'n mynd, mynd i fod yn berthynas cyffroes. A os ych chi'n mewn perthynas yn barod, chi'n mynd i wneud rhywbeth yn eich perthynas sy'n sy wneud e mwy cyffroes, sy'n mynd i Just dod â egni newydd mewn iddo fe wythnos mae fi'n timlo. Okay. Os i chi'n edrych ar hwn fel iechyd weden i bod eich iechyd chi eitha da nawr, mae, mae gwenyn ar, ar y cerdyn yma, okay. a mae hwn yn gweithio fi bod chi'n gwella'ch hunan. chi'n gwella'ch hunan, chi wedi maestroli'r ffordd i wella'ch hunan. So falle bod chi, chi wedi bod yn cael lot o anwyd yn ddiweddar neu rhywbeth fel la, okay? a chi wedi bod yn defnyddio mel i wella'ch hunan, mae lot o bobl yn neud na, okay? A wedyn i fan hyn, chi wedi dechrau maestroli ar beth si, chi'n gwybod sy'n mynd i wella chi yn gyflym. Okay? Timlad y fi mae'r neges na i rwy'n wythnos yma. Chi wedi dechrau maestroli beth sydd angen i chi wneud er mwyn gwella'r chiechyd. er mwyn wneud eich hunan fwy iach yn gyffredinol. Okay? Mae hwnna'n neges i rwy'n wythnos yma. A chi'n mynd i maestroli fe a chi'n mynd i ddysgu, felly bod chi'n mynd i fynd ar-lein a gweld o beth, beth sydd angen fi gymryd at hwn, os rhywbeth naturiol gallai gymryd yn lle cymryd cyff, cyffuriau, um, gallai gymryd rhywbeth naturiol yn lle jyst i helpu fi, oce? Okay? Teimlo bod rai o chi'n gwneud penderfyniadau fel yna wythnos yma. A wedyn, wedyn ni bod eisiau chi stop o rwystro chi na ni'n neud â chi iechyd. Felly bod chi'n dylech chi'n anol tymau bach, tymau bach achos chi ar ofan bod yn dost, oce? Okay? Mae angen chi gadael hwnna i fynd nawr, mae'r penod yna wedi cwpla, oce? Okay? Penod newydd gyda chi'n ar eich iechyd, a fi'n credu bod chi'n deall eich iechyd lot yn fwy yn dechrau wythnos yma, oce, okay? mynd mlaen. A wedyn, mae syniadau newydd neu newyddion newydd yn y mewn i chi am um, iechyd a chi'n mynd i weld pethau yn glir wythnos yma. Okay. Diolch ysbryd, right, okay. Darlleniad lyflu bwys, darlleniad positif iawn am yr wythnos. Beth fi'n mynd i wneud, fi'n mynd i gymryd neges o'r yngylion jyst i orffen y darlleniad wythnos yma. I ni cael gweld beth sydd yr yngylion i weir wrtho ni. Ysbryd os o'n i plîs cael cerdyn i orffen. Oce, okay, a beth sydd gyda ni fan hyn? Beth sydd gyda ni fan hyn yw'r cerdyn smochi i bawb. Okay? Dych chi ddim i bawb. So sy'n pawb mynd i lico chi. Okay? Ond sy'n ots. Sy'n ots am Beth mae fe'n gweud yw, byddwch eich hunan. Okay? Byddwch yn authentic. Sy'n pawb yn mynd i lico chi. Okay? Ond bydd rai yn. a'r rai sydd yn, sydd yn bwysig. Okay? Fi'n fi, fi gweud e'n hunan, okay? fi'n fi gweud, mae ma, ma lot o bobl yn meddwl bod fi'n bod rhywbeth bach yn eisiau dy fi yn y men yn neud hwn, oce? Okay? Ond fi'n neud e ty beth, achos fi'n teimlo'n authentic yn neud e, a fi'n gwybod bod ysbryd moyn i fi neud e. okay, fi fod i wneud hwn, a fi'n timlo yna. A mae rhaid i chi wneud yna. So ti beth i chi wneud fan hyn? Os ych chi'n newid swydd, chi ddim a'i stroli rhywbeth fan hyn, okay? Falle bod wan newid swydd yna chi. Dim ond chi sy'n gwybod beth i chi moyn wneud. So mae rhaid chi fod yn authentic i hunan, okay? Os oes pobl yn meddwl bod rhywbeth yn bod o'ch chi, wel, i broblem nhw yw wna, eich broblem chi. Ok? Neu chi, ta beth i chi moyn wneud. A na'r neges mae ysbryd yn gweithio fi heddi fan hyn. Ok? Please byddwch yn authentic. Newch ta beth i chi moyn, ta beth sy'n teimlo'n iawn i chi. So os oes pobl yn gweithio chi, o chi di mae stroli swydd fan hyn a chi moyn mynd am un newydd, right? Pobl yn gweithio, o pam ti'n pam ti'n gadael y swydd na? Ti'n ti neud lot o arian, ti'n ti gwybod beth ti'n neud, ti'n mae stro, ti di mae stroli fe, ti'n ti, ti gret yn y swydd mae, pam ti'n moyn symud ymlaen? Ond os oes rhywbeth ych chi yn eich calon sy'n moyn symud mlaen, wneud rhywbeth gwahanol, newch e. Okay? Dim bod fi'n gweithio chi am gadael swydd, okay? dim, dim swydd arall gyda chi'n barod, ond y fath na o beth i fi'n trio gweithio chi fan hyn, okay? So pidwch becso beth mae pobl arall yn meddwl, achos sy'n pawb mynd i licio chi anyway, okay? Os ych chi'n meddwl dechrau sianel fel, fel, fel fi ar YouTube, okay? Falle bod chi moyn neu sianel ar dysgu rwy'n fel si wai. Okay? Wel, os ys pobl yn meddwl, o, beth ti'n neud na am? Ti'n bod, o, beth ti'n neud na? Negi hwnna, negi hwnna yn arfa, negi hwnna, negi hwnna rhywbeth realistic, right? Felly bydd pobl yn gweud na, chi'n gwybod beth, os ych chi moyn neud y newch e, bwys, newch e. Cerwch amdano fe. Sim pawb yn ei lico chi, ond bydd rai really yn, oce? Okay? A'r pobl na sydd really yn yw'r pobl sydd mynd i fod yn rhan o'ch, gymu o'ch gymuned chi, oce? Okay? A fel fi'n gwybod, mewn swydd newydd, mewn perthynas newydd hyd yn oed, oce? Okay? Byddwch yn authentic i'ch hunan a newch yn siŵr bod chi'n cael beth chi moyn mas o bethau. Okay? Achos Mae bywyd yn fyr bwys a mae rhaid ni wneud pethau sy'n neud ni'n hapus, neud ni'n llon, oce? Okay? So piwch becso os ydych chi'n licio chi am bod chi'n neud rhywbeth. Y problem nhw yw hwnna, nid eich problem chi, oce? Okay? Wel dyna darlleniad wythnos yma, bwys gobeithio bod chi wedi joio fe. Os i chi, cofiwch roi bawd lan, cofiwch dan ysgrifio'r sianel, a mae pob beth bach fel ych chi'n neud yn helpu fi gyda'r sianel. A os chi wedi joio fe, gadewch neges isod, fi'n joio siarad y pobl am fel maen nhw'n gweld bod yr uh, darlleniadau mae'n addas yn ei bywydau nhw. A fi yn neud darlleniadau personol nawr am yr wybodaeth i gyd isod os ych chi moyn un o'r reina. Okay? Diolch yn fawr am ddod mae heddi a tan tro nesa, drychwch ar ôl eich hunain a wela chi yn y darlleniad nesa.